Merhaba ji were şeva we xweş be. Îşalan bi xêr û xweşî bin. Ez kê ji were şev çîrokekê bêjim li ser xortekî pir pir pir delal û ekabir û deng xweş û bi xwe jî pir xweşik e. Xortek ji bajarê Ehwasê ye. Dengî wî

Dibêje, Mawe li xwe gî ser navê Qîzikê dibêje. Navê Qîzikê jî Xizlan e. Xizlanê wenî, Xizlanê wenî, ser Xizlanê wer sozê xwe gî ser Xizlanê ye. Mil, Milêdino yenî bi ehlî gund gî zanibû dew di aşiqa Xizlanê bîye. Ehlî gund gî fehm kir. Eno Kuvaş Xwezlanê hez dike. Yanî Dawît berê milet ji dengî wî pir hez dikir û pir gudarî dikir. Ê piştî ku aşiq bû jî hîn zêde xweş digot yanî. Ê Xwezlan kî ye? Meseleyê Xwezlanê çi ye? Were ji we re bêjim. Xwezlan jî qîskek e ji nefsî wî gundî ye. Meseleyê Xwezlanê ji to çêbû? Dawûd hobû diçû meclisa rû dinişt rebabê lê dixist û saz dikir xort mot gîl dor top dibûn gudarî dikirin milet gîl dorê top bû pê pê temeta dibin dengî wîngî xweş e û xisûsî di zemanê berê de. Evo di sala hezar û heftê û hefta de bû teban vo mesela. Xusûs di wî zemanî de ew tine bû. Ne înternetê ne ew hê milet kê bi çi teselî bibe. Yanî kêm kêm di malê yek yeka de hinek têre televîzyon hebû. Milet kê bi çi teselî milet tiştê wanî teselî dibû. Bo milet yanî vo tişta pir xweş da. Tama. No gi her kes telefonê xwe ye, televîzyona xwe ye, interneta xwe ye, kî ji tiştê wenî pir ewno kin. Bes wî zemanî vo tiştê wenî pir merxûb bû, pir metlûb bû, milet pê teselî dibû. Yanî di wî wextî de ku kesî wenî saz dikir di nêv cemata de, awa de fikrê însen bi însan çi ye, Ciyokî kêfe ye, ciyokî ew e temû tiştekî rost merî pê teselî bê tenê wisa me. Tu ji korî xwe tê nûnê xwe dixwî kê çi bikî ê bala diçûne meclisa ji te dîwana rû dirniştin li dawût gudarî dikirin. Rokê wanî bi şev dawût rû dirnê ew hinek xort nêzîkî malê xizlane rû dirnê mewalekî dibêje. Temû zemanê berê jî nebîneno dengî mokîno û dengî tişto tê. Deng pir safî yê, vor e, dinê ker e, gund e. Deng ku yek şûrê dike dengî xwe dorê heta kur. Ê dengî wî dengî wî jî hingî xweş e. Ma walekî dibêje qîzik deng dorê qîzikê. Qîzik jî ke here qirşew bîne, xizlan. Kê ji mezrayê xwe wî nê bibe mole. Dimeşê bi vû deng û şikûtê vû dengî pir xweş. Wo dorê wo dorê di nêrê xûrdekî wî hanê rûniştî. Ê deng ji wî xûrt nê xûrdekî xweşik e jî. Di nêrê xûrdekî xweşik e û bi dengekî çiqûs xweş dibêje dilê qîzikê dikeve kê. Yanî qîzik çitû wî dibîne aşiqê dibe.

Dengê xwe rot kir, mawalê xwe dibêje. Zêde zêde dengê xwe hecarê rot kir, sebek qîzikê yanî binê re gudarî ke. Tiştê xweş digo. Di rojê hevala re got ez kê re herim derkevim derve ye. Yanî îşeyekî min heye ez ê niha werim me. Dor

Hodis kiriye yanî bi hevdî rengî tama î pêşî li ber îşora li qîzikê nêrî û îşoret derbas kirî hodis çêbîye. Yanî hingî qîzik xweşik e. Vo qisetê ku wanî hodis çêbî û ser qîzikê wanî hêdina û qiseto meşhûr bû novê qîzikê derket bi çelengî wê bi xweşikî wê. Vana bi hev re eleqe vekirin. Eleqeyê wan salek di di sisê çi çêbû herbê Iraqê û Êranê çêbû. Ê va baje gundî ehwas di mabênê her diya de ye. Ê nêzik enê hidûdî wan e. Ê vana ku li hev de dikixistin miletî gund di nêv de diçû. Yenî herb di gund do, yenî do li serî milet dibû. Miletkî diriviyo ji xwe re. Her hinek diçûne derekê, yenî elmuhim li ber wî ew wano diriviyon ji ber seba wê herbê. Di nêv wan miletê hinek ku gî hocir bûnî çûnî malê xwe zilan jî çû. Dawît tenê ma. Ma li Dawît neçûn. Ê hindir dişewitê, hê dano nikonê qîzikê bibînê, ê te exbarê xwe ser qîzikê tinê or bi kezebê dikevê. Yanî bînê çito Leyla û Mecnûn ji hev hez dikirin, ê van jî wergo bû. Ê bînê bi wudla ser qîzikê şe'ra dibê, milet dibê bes e, bes e, hîdî bixeyrîne. Xizlan û xizlan dibê tu qe aciz nabî. Dibe na, dibe ez nikom ji bîr bikim. Yanî bînê bi wudla ser de ew dibe, berdikeve. Dawîdê feqîr nizane ku herb ke heyş sala dirêj ke fikirê be ke mehek de de derbas be. Dî ku herb derbas nabe. Milet jî wergo. Fikro milat bi ke herb mehek ditibe derbos bibe derbos nabû. Robûn exlebî milet tamoyona mûl mulkê xwe hene erdê xwe hene miletê din û pê re hot. Yanî bi xisûsî li me li her derê ne diket yanî herb ne ino li her derê hebû. Cî niha bû lê diket, cî niha bû lê nediket. Ê milet yê din û vi pê re hot ke çi bike milet? Yo sebûrî ya li her kes exlebî milet ne gişkî exlebî milet vegerîyone ser mol û milkê xwe û îşê xwe û korê xwe ke milet îş bike çi bike? Mecbûrîyên çore tune ye. Ji wan û nêv wan molane de molê Xizlonê jî vegerîyon. Ê Dawûd got ma dem ku Xizlon vegerîyo ez vê firsatê ji dest xwe bernadim. Robû çiqûs wiceho ê ewa hebû wî gundî hebû gît top kir û çûn çûne ser qîzikê çûn ci dotonekê bavike qoyil bû motke bavikî xurtekî bînê wî şiko bibîne hem kurikî xweşike wede xwe yî madî pir xweşe yanî zengîne û exloqî xwe milet gîmet hexloqî wî dike Yanî ti eybê kurik tune yanî kî bê hez dike qîzê xwe pê dike ku çi tu çûne ser mulkê ci de do. Û Dawûd çi dişixulê Dawûd eskerî de dişixulê yanî eskerî em bîne bê eskerî teweyî rotbê xwe ji distî neyanî. Bes rotbê xwe pir hindik e pir wefî nok e. Ê çi dike şehnoka xwe heye.

û berê do jî zot e ne ji aîlokî feqîr e ên wedî wan berê do jî xweş e bes va eno miaşî xwe yê eskerî hindik bû û no dino wedî xwe jî hîn zêde xweş kir. Sê mola xwe kirî, di erdina xwe kirî, mezraa kirî, pir tişt tê kirî bes ji kesî re nedigot. Yanî dikirî û ji kesî re nedigot min vano kî kirî ye. Nehişt jinê wî çî dîsa zanibe ku çilcem hê çilcem tine. Jinik bes zanê van malê tê de rûniştinê ê wî ew wek dinê nizanê tiştekî. Û xwedê di kur danekê û hîn jî pir pir jinê xwe hez kir. Hetî wî Pirre pirre kêfxweş jî bû hetî û pirre xweş bû. Yanî pirr ew bû kêfxweş bû bi jinê xwe re. Yanî hîn jê hez kir hezkirinê xwe ser derbos nebû yanî jê. Hîn rû dinê ser mewolo dibê jê hîn di rû dinê ser tişto dibê. Milet dibê mûtexuz jî ti hîn ew dibê mû. Orî hindirî te do neke ti hîn ser vê sêzdikî hîn tij vê hezkî. Dibêno wele ez yanî ez. Tu werin bi çavê min bibînin vê. Ên hîngî ez jî hez dikim werin vê bi çavê min bibînin. Hevalê wî dibêjin welle tê bimirî bi hezkirinê vê jinkê. Yanî te piştî xwestî jî tu hîn jê hez dikî û qosa yanî ji berê bîtir. Dibê ku mirineke te hebe wê sebe vê jinkê bê. Elmihem roj darê, sal darê, meh derbas dibe.

neh sed û heyştad de heyştê de qesf we çaxê ê Iraqî rabûn kîmawî qesfê kîmawî avite Êranê Êran jî werga qesfê kîmawî dawî wî halî ed red bê qezîfe li hêlê ê dawî dikeve ser rî va şarê ku dawî tê re derbas dibe yanî ziqoqê ku tê re derbas dibe em nabê ziqoqê yanî rê rî rî mezin. ê mokîno ê şahîno ra dibe qezif ewê li wê derê dikeve qezîfê kîmoyî li wir dikeve lê li dawît jî dikeve milet pir hene jê mirin teban qezîfe cido ne eno hot dûrxin nêv çavê wan de lê ket nêzîkî wan lê ket wana dîyanî ê xwezatê xwe teserrif dibe.

Şiklî xwe xeyirî. Ê Temo Dawûd jî zaten eskerê tewhî bû. Ê ê eskerî tewhî be dibin em steşfê eskerî wî ew dikin. Yanî îlacê wî ewê wî pênc meha di misteşfê de dimîne. Ê dewlet yanî ewê wî gî dewlet dike yanî mesrûfê wî û tiştî wî dewlet gî ew dike. Temo eskerê tewhî ye yanî bo. Pênc meha wanî xeybûbê de dimîne çavê xwe vedike denêrê xizlana ser ser serî wî ye divê wey xizlana min bi oksîcînê, bê hereket yanî kone herê were yanî bes ino kê aciz be yanî bînî nîv însan e. Kurik nefesê xwe pir çetinî koştke bi oksîcîneke here were ê serçavê xwe pir pîs bî berê çiqas xweşik bû ergo jî xweşikî wî xwe gît çû hingî gî bin cildî wî de av derdikeve yanî wezê xwe Sihî pir te'ban bû. Goh qediyo hê dino rokine mol, birine mol. Robû çû mola xwe. Piştî tê mol, dinê rê. Kes nikonî wî qebûl bike. Ê şiklî xwe xeyîriye, nexweşik bîye. Ê pir zeîf bîye, şexsî xwe çîye. Ên tiştek têdo nemo ye. Ê dibe ecebo no wenî yenî şikilî min pîs bî ew bî kes min qebûl noke. Ro hefta dore meh dorê di nêrî jinê xwe ji pir lê dixeyire. Di nêrê xwe zilam hêdina ne bîno bere ye. Îhtîmamê xwe pir pê kêm bî. Ê guhe node ke. Ê madê xwe jê li hev dikeve. Ê dibê wextê ku min yenî Wextê ku min di vî wextê de ber min e sekî nîvo hes manê vê heskirinê çi yî? Meqûl e? Meqûl e Xizlo li min wenî bike? Yanî ez biqoso min jê hes kir, biqoso wî ji min hes kir ku ewel mehne ez ketime kê, yanî çi cî tengoyî ku ez ketime tengoyokê li vê tengoyî li min wenî kir. Yanî divê li çi foydo vê hezkirinê hê ku va hezkirino ji me re tercîme nekir. Bi îhtîmam di vê wextê min re teng ra çi zome. Pê re Rûdinê dibê Xizlan dibê min re bêje tu çira li min xeyirî, tu çira li min wenî ew dikî, min îhtîmam nakî. Wela dibêje Dawûd Di bi wexto ku tu li misteşfî bûyî pênc meho tu di xeybûbê de bûyî. Dibe me got yanî risqê kîl me binêrê û risqî me qut bû. Dibe ero bûm çûm dawê de şixulîm. Di nes ci di nesî ci enî ku ew çê dike xolîyo çê dike. Di di zemanê wan de yanî di gundî wan de qîzine qîzikine hebûn xolî çê dikirin.

Dibê naxizlan, dibê ji te bîtir kesekî me tene yanî ew qesda wî yanî ser hodî ew teban xwedî dawî dihenin, malbatê xwe mezin e bes ino yanî holî hezkirinê de dibê kesekî te kesekî mixênce te tine dibe. Ê dibe ez heyrane te be, careke dinê li min nexeyîre. Yanî dibê sebrê me bi te tê, hezkirinê me dinê de gişkî tî. Yanî divê heyî min, ti neyî min çî heye gîtî di dine de. Yanî qosî konî li min nexeyîre, divê no çi rol te bixeyîrime. Çend rû derbos dibe di nêrê jinikîn bîno xwe berê nexeyîriye. Ne îhtîmamê pê dike, ne guhe dide kê, ne xwe. Ti xwe ji wê hêlê no kê. Saet çî bî, dehek, kê mêrg dermûnî xwe bixwe. Ê me ser jê re dibên te çi şîv çêkiriye birçî me dibê wale min û zorî me xwe zorî me xwe îdare kir me çay bû xwir her ji xwe tişt tiştekî bixwe. Dixwazî her ji xwe re me teamê bixwe. Dibê vo çi şî vo. Meqûle vo xizlonê hone ku şotire jê hotî vo hereketê winî dike pir pê istigrob dibe. Çiqo rû derbos dibe muamelê vê jinkê rû bi rû pîs dibe bi vî mêrkî ro. Yanî her ku dorê muamelê xwe bi kurk re pîs dibe. Werge em bûbe li desto de û kemame di dêv de û dorê tê kî çi bike ye. Ê madê jinikê jê li hev ketiye.

Deqa deqa dibêjî min bîra te kirî no bi min re rûne bi min îhtîmam bike bese bese hêdî hêdî te madê min ji dinê gîl hev xist min hêdî rehet be biterkîne bêline rehet min bêline înî bese hêdî ji te kurk dibê temûm temûm min tiştekî mezin ji te nexwestî min tiştekî Pir şita nexwestî. Ê vû mehdê xwe ji xwe re jê li hev ket. Yê noxwezê tew opê re bisekinê. Tew noxwezê pir şûrê bike. Rokê wenî dinê sor e. Mêrik derketî derv û kê vegerê molê xwe qê pitxêl, qê pitxêl, qê pitxêl, qê pive nokê ji mêrik re. Behdî nîv saetek der bo spîr vedikê. Dibê xêr e, çi ye? Xêr e tê te milet gî ji xewiro kir, te dinê gî ji xewiro kir, xêr e te.

Yanî fehm kir jinik mehdê xwe jê li hev ketî. Badî ku kete vî holî mehdê jinikê ne dorrêkî û ne dixwaze pê re bidê û bistîne. Salek derbas dibe teban mehdê jinikê ne dorrêkê ne pê re rûdine ne radibê ne rûdine tene xwarinê xweşxwar tene re dodîne dixwe bi xwe tene ew dike kesek

Ez vî vî fetrê ku derbû spî pir ser te digotim. Lê dibê çi qusûrê te nenêrim lê ova kenê te bo min be hemûmê min e berê gîj min da bîrkirinê. Pir sixrob bû yenî jinik çiqas pê re xeyirî çiqas rind bû. Ê pê re rûnişt pê re dost dand ê pir îhtîmam pê kir. Dibê elhemdullah ya rebî te vajin ku min çiqas ji xwedê re dua dikir ku xwedê te hedî bike. ku Xwedê te bînê ser rê. Dibê we exîren Xwedê te hedî kir, Xwedê te onî ser rê, ê dibê te çi qas kêfa min xweş kir. Dibê min hemî xwe, nisoxî xwe, tiştê xwe giş bîr kir. Û dawît jî hêdina hundirî xwe reş bî ji Wehedê, yanî bi tenê lixî, tamû bi tenê nan dixwar, bi tenê re dibê, bi tenê re dinê, bi tenê hêdina jinikê ji pêre wanî kir dinya gî bû ê wî. Îş kêfxweşbûno rê kê bifikirê, hîdino neşît bû. Dorê şixulî xwe tê bes yenî şixulî yenî wenî bes dorê no rê yenî dorxin no şixule yenî dir yo carekê wenî dorê ser şixulî xwe re sekinî û tê vedigerê. Ê wenî çend roj derbas dibe, çend sibûe derbas dibe. Ê dibê dawî dibê tu zanî mirin heq e Wî niha qel ser me giyo. Ewle em rûkabê em kî gî bimirine. Bes tu zonî seba ku yenî rûkabê Xwedê nekirî ku tiştek dibe yenî bir heqî min û vo zorîyona kes naxwe. Bir em yetîm îş nebin. Ê tu rûbî ji min re mol û milkî xwe yo zîkî.

Sibê zû dibin dorin gî bi hev diro. Dorên molê ser novî jinikê û ser novî we herd kurkonê yozîtkê û vedigerê. Hîn neketî hindir e ho. Jinik kevê hindir zorî dibê hindir hîn neketî. Dibê tu ku de dorî? Tu pisker min dire? Dibê tu çi dibêjî? Çi tu çi kerî hindire? Bise bise bise. Were hindir binî çî te hê çî te tişek tê xose roke û biranî kî te di vî molê de nebînim. Serçovê te çî dîsa di vê molê de nebînim. Dibê tu çi dibêjî Xuzlan? Dibe erê ez te noxozim.

Robût Dawût oksîjînê ji devî oksîjînê xwe koç kir, kemame ji devî xwe derxist. Got tu çito min re wenî dibêjî, got min çito te înan kirî, te çito li min wenî kiriye. Wergot te şano ji pê re çi bû ket tema oksîjîn nemo, tema oksîjînê xwe rokir. Wergot kete erdê û xerbilî.

Bi wana jinikê dikê dibê were were na do wî diketiye dibê wî û dikê qora qor. Roj zû zû em bibine misteşfê yanî ala sos yanî hoje tiştekî tune ye. Do wî roj dikin dibine misteşfê mexsûs nêlînê xwedî nêzikê bibin tirsê temû zonekî do wî dê dino bimirê. Seba ku mol milk nerê. Dibê wina derkevin win kes nêzikê dibên lê win bi mêrî min ew in. Wa çiv berdê mol milkê mêrê min e. Derkevin wina kes nêzikê min se milet gîl dar bo lê vîtsa kir ta milet jê hez dike. Xwedî wî jî jê hez dikin. Dibin nêlin herin milet yanî xwedî herin serî wikî lêxin. Dibê wê kesak nêzikê nebe. Tixtur dikeve der dikeve ji ber dibê çi biye dibê çi hê çi tune ji te dibêje wedê xwe yî sihî pirî teban e ku pir eîş bibe û ca heta dûrê saet çarî sibê sisî sibê wanî veçaxin û anca heta veçaxina eîş bibe hê di nayê emelê xwe jê qut kin ne oksîjîn pê re maye oksîjînê xwe nayê misteşfê ji te re misteşfê hesas e.

Dibê çi? Dibê em çi dota min bibin? Dibê em heya li rûn in miroqebe kin. Heto saet çor, heto saet sisê em binêrin wî qey dengî jinê were wê, zorî were wê em herine. Yo sebûrî ya lo gîl dûr disekinin. Saet di di, sisê, çor. Deng tune. Dibê vonu dengî xwe tune. Ê sibê dibe. Ê dibê vo sibê bîyê vo dîso dengî vê tene yê eceb û du. Li dibê belkî ew mêrik nemir hûn çi li ser mêrik fewil dibin. Ê belkî xwedê yo zîkirî nemirê dibê merî nizonê bes dixtur gotî kê bimirê. Vona dibê ne em çi du henta min bibin ji ku em herin kê jinik qora qor kê nîl nî kes nêzkê bibê. Dibê em ya kê dostekî xwe hê jinik Yên jinikê mûn dibe. Jinik pê re dê û distî neyêne. Em ji wî pî re pirs dikin bire ew here? Yanî em jê re bên bire ew here binêrê we deh min bike me deh min bike ku çê çi tune. Dorna bo wî mêrikî ji mêrik re meselê gî dibêjin. Dibê ji te jinik wonî wonî wonî evo jin ku ê dibê kesekî te kesekî Kere lê tem me bibê xênce te tenê. Ti lê mûn dibî here dibê û ser serê min, ser çavê min erê wele dibê jinik min gudorî kê pir yên carna dewî mabênê wan de çêdibe ez dikevime bo mabênê wan ez tim silh mabênê wan de dikim ez derdî wan dizanim darê mêrik darê li qêpitxê qêpitxê qêpitxê kes venokê ser xênir û dinêrê kes tenê dibê Pir disakine, li pe li pencerê dixê, li taqê dixê, dixê, kes ver nokê. Divê ez çi bikim, çi bikim, dorê divê ez xwe ser hewşê re çakim. Xwe ser hewşê re ça dikê, hêdî hêdî dikeve hindir. Destê xwe li taqê holî hindir dixê, dîso ver nokin. Di nêrê ver nobê, mecbûr dimînê taqê hona Ew ê qizêz dişkîne û dê xwe dikê holê hundir û vedikê û dikeve hundir. Dikeve hundir bîneke nexweş, bîneke pîs sere gêj dibe pêro. Bon dikê, bon dikê kes deng no. Ku dikeve hundir.

Miletê dinêrê bavû Dilholî vana binêre gîşto hêşim bûne, gîşto cinozor rot dikin dibin. Ê kurik dinêrê mêrik tiştek nebî. Çira mêrik tiştek nebî? Mêrik temo oksîjîne li ser dê ve. Kê çira bimirê min xwez xwez tesîra mêrik nokê temo de kemome li ser e, oksîjîne li ser e, nemirî tiştek nebî.

Robû xwe ji me re di cil dijî. Xwe hêdî hêdî jê rehet kir. Yanî sihetê wî pir pir pêş dihot. Mesela got ji te wenî kirî vê li min wenî wenî kir. Badî ku wedê wî sihê çi xweş bû wedê cildî xwe jî giçû yanî seleh kir çêkir. Zewî jî zorî xwe jî çêbûn. Heta xwe pir xweş derbas bû. Yanî xwedî dîsa zor donek e. Elhamdullah yanî wedayê wî pir xweş bû. Hewa çîroka me va bû û şeva we bimînê xêr û xweşî ku we ecêb wan dijmir bêjin. Cayê min ji we win qenatê min belag kin bira her kes jî îstîfadê bimîne. Şeva bimînê xêr û xweşî. Şev baş.